Amito acik gekere tin. Amito acik okale ocwan ki ogek ma gupong i dye kal kenyo-ni, i dye gang kenyo-ni. Amito acikwu gekere kun ogek moni eni ma gitye i dye taun Lira kenyo, i dye citi Gulu, i dye taun Kitgum ki kwene ka weng gitye ka balo odi pa dano. Gitye ka balo wi mon pa dano. Gitye ka balo keto ot pa dano. Amito acik wutin dok winya maber. Amito winya maber. Koi winy ki miugi ki tek wigi ki kwiya ping ma oromo wigi kun lok ma giloko be pe gingeyo ni gin gitye ka myero laco ma olony gin pe gimyero laco ma peke ki ka Gin pe gimito laco ma pe olony. Amito awecci gekere, kong ma acel in, woru pe lalonyo, woru bene peke ki kaa pe bene owilo kaa mo acel, meni bene pe lalonyo, bene pe owilo kaa mo kitwa acel. Eh? Wakwaru, wayam. wa taya mutoka ma peke gange. Mini wa ki paneyo kica ki nero gi oweng lu paneyo weng lu can. Lu gang bu ku weng lu lu can. Umigi woro ku weng lu can. In ki ken ni do ikalo cwan ma pol ata iketo ot madwong ata ipo kica ipo kica ipo kabedo adek ma pat pat. Wa gwoko otti ki kome bene ongayi, ento ka ka eno kom bed in ibino ka ngamo dogi ki wii ma opong ki mingi ni in itye ka myero laco mulony pe imyero laco ma tye ma peke ki ka laco mulonye kong tye kwene ka wa in iteme ki yingo co mapat pat pat makato adek ikero odi tyen mapol ata ikalo cwan mapol ata Yenyo en laco mulony i ungayi miu keken, uwek balo wi lutino anyira pa dano, uwek balo odi odi pa dano, uwek balo gangi pa dano. Lok ming mo ma konye pe wa ot loki winyo ne ni kono amyero abun aboyi kono amyero lalonyo mani a kono amyero ngo kong ma acel i Uganda ulu lalonyo pe i Uganda Uganda oluwo ma pe lobo acwali ba. Uganda oluwo lalonyo pe i Uganda. Pien lakodi mon eni be kong pe gingeyo lalonyo obedo ngo. Lalonyo obedo ngo kong bene pe ngeyo. Lalonyo obedo ngat acel ngat ma acel ma pe tiyo, ma pe cito pe mono diko ka tic onyo pe cito i ofice mo ka tic. Tye ki jami weng en tye ki jami weng in tye ki jami in excess. Ci in itye ka waco kwede dano eni kong gipeki kong i Uganda olu kong ma acel i Africa olu nongo lalonyo bed kong tek. Lulonyo kong i Africa olu pe gio wa gin pyera aryo i Africa olu. Pien me acel Africa tye third world country, not second world ba, third world. Ma can me iye pe twere, lalonyo bene peke iye kong. Ci dong ka in itye ka wacone ni in itye ka myero lalonyo, lalonyo ni kong obedo anga? In itye myero dano ma tye nining? Pien me acel bedo ki mutoka bene nongo pe lalonyo. Yes, won mutoka bed kong me acel pe lalonyo. Lalonyo kong obedo anga? Wanyuto lakodi mon ki ogek eni me ma ming ming giti loko lok ma pe gingeyo, wa tyene be pe gingeyo, be wa lalonyo obedo nga be pe gingeyo. Ento giti lok ki frustration ki miyo ki kwiya ping muromo wigi. And intention ma meggi giti ka mito gibal odi pa dano. Gimito gibal wi lutino anyira pa dano. Gimito ni bene gicak coyo lutino anyira pa dano. En ni timgi eni me catte ki timo malaya. Hmm? I kin centa, i di taun, ko i city gulu kenyo, city lira, ko i di taun muku, ticgi eno. Lumiyo ma konygi peke. Muku onongo bene tye ka lok ki frustration, onongo two woko, tye ki cilim, mito ni recruiting lutino pa dano wek gubed ki two calo en. En dong obalo anyim meko, mito ni ikel i recruiting lutino anyira pa dano bene gubal anyim giko. Okobo co ki ryo ki dek, muku tye ki lutino angwen, lutino abic. Lutino abicel, ento myero ni ibal winya pa ngat moni eni ko ma pud pe wa ki latin kit acel ko. Mito ni iket ot pa ngat moni eni ko ma tye ka bedo maber ki cware. Ko nen kong kita mon ming dong kede i Acholi, kita mon ming kede i Acholi, tutwalle eni ma gitye i di taun gudu, i Kitgum ki i Lira. Wunen kong kita ming enoni. Pe ibipenyo cwek cono dako mo keken i dye taun gudu onyo i taun Liyara onyo i taun Kitgum. Pe obipenyo ni kong ikonya ki ciling mo wek aye abiacara mo matidi. Pe obipenyo. Gin ma obipenyo ni amito cente me yubo ye wiya, amito cente me yubo lweta. Cwale ka namu. Penygi eno gin ma gipenyo eno. Cwala ka namu, mina cene me yubo ye wiya, miya cene me yubo lweta. Teke ineno dako ma penyi gin enoni, nge dako in ikonye pe, anyimme peke, po ki min gwok. Dako nyo galfrendi mo ma penyi gin eni, enini anyimme peke, po ki ngo, ki min gwok. Pien ka dako kikome ma myero obedo kwedi ma myero kemme ki ot onongo myero me acel kong ocak planning ni wawil ka ngom onyo wayab biacara mo wanya cente. ci diki maca wa gedi diki maca wa il gang diki maca wa planning kit me pito lutinowa en aye dako mo myero bed kede pe lakodi mon eni ming ming eni ogek eni ma konygi peke ma gitamo mere ye wic cito ka namo i bar cito ka namo i te myel ki poko two cilim i kin piny poko nyac i kin piny In i mon ma konygi peke, in ka in wod pa dano kikome, pe ijing komi i kodi mon eno ma konygi peke enoni. Pe ijing komi kom mon enoni. In i malai ma giro aroma ki min gwok. Teka ineno do ocako penyi ni cene me yubo lwetegi. Myero ni in ibed ka miyo ciling me wif alip pyerabiro pyerabiro kono miya acel kono 150 150 ka omedo nongo i kom biacara pe kelo alokaloka onongo dong pe twero cako te lonyo moni ma in dong itye ka yenyone-ni pe twero cakone lonyo kitiyo atiya ento In pud itye balo ciling me yubo lweti? Lwet mogo ma tye artificial ma ocom acoma bedo calo lwet catan nyo lwet goc eh? Tye balo iye cente. Wif mo kono wi dako ye wi dako Brazil mo kono ye wi dako Chinese mo in itye ka coko yugi enoni iketo i wi Lakodi ye wic eno me miu miu ni pleasing ki co ma ming, co ma konygi peke. Ento ka co ma wigi tiyo maber ma gineno anyim bene pe gicito wa i kodi kodi mot neni ma wigi opong ki yugi pien an wifi alwongo ni yugi.

Bed in. En oweko an jwiya awaco ni gula kodi co moni ma gicito i kom mon ma owere mon ma opokke ki moo eni mito wigi kong omyero kipim wigi nen calo pe tiyo maber wigi myero apima. So teke dong ineno dako ma pud tye ka balo cawane, pud tye ka balo alip miya acel i pyerabic, alip miya aryo, kono alip miya atir ni me yubo wif ye wic Chinese Brazil kono ngo gi eni. Konye peke ma pe pe ma pe pe bal kareni i komi in wad acoli. Wucak yinyo dako ma twero mako ot liking, ma twero timo biznes.

me wilo moo me were me poke mono mon ma konygi peke mon ma konygi pe dok in wod acholi kikome in wod pa king wod ma a awobi nyo laco ma a ki gang pa gang ker kikome pe balo cawa ni i kom kwoni mon eni ma ming eno ni